Esou léif Leit, geschwënn ass et erëm esou wäit, Halloween steet virun der Dier an ech hoffe just, datt mir dës Kéier net erëm Problemer hu mat Geeschter oder mam Stroum. Nee, alles ass kontrolléiert ginn. En plus, säitdeem datt de Luc deem Geescht gewisen huet, wat WoW ass, alles paletti.
Ech freeë mech scho richteg bei dëser weltberühmter Halloween Episode derbäi ze sinn.
Jep, a wat esouguer nach besser ass, ech hunn eis eppes besuergt fir datt mer déi grujelegsten Episode ever kënne maachen. Hues du eise Stage bei der IGN organiséiert oder wéi? Nee, besser, ech hunn eis. E verfluchten Tape besuergt, dat gëtt eis sécher déi richteg Inspiratioun. An wat si mir, 1900 am Bulli oder wat? Mir hunn net emol eppes fir dat doten ofzespillen. Genau, wéi solle mer dat? Wow, Dude! Wéi ass den Tape verschwonnen?
Muss wuel en Einweg-Tape sinn.

A wat war dat elo?
Muss wuel dem Pieter Molyneux säin neit Spill gewiescht sinn. Nee, nee, nee, nee, dat do war definitiv japanesch. Ech wetten, dat war en Trailer fir dem Kojima säin neit Spill. Also iech ass jo schonn opgefall, dass dat doten, oh. Jo, hei ass de Raph. So, dir Vollidiote wësst jo, dass geschwënn d'Halloween-Bäiträg fälleg sinn. Ech wëll se a 4 Deeg prontoen. Hutt der dat verstanen?
Jo.
Wee war dat da lo? Dat war den Danilo. Hien hätt gären d'Halloween-Bäitreeg a véier Deeg. A véier Deeg?
A véier Deeg huet een se dann net méi all? Wéi solle mir a véier Deeg. Oh.
Jo, hei ass drop. Ah! Cool! Mir brauchen, mir kënnen der 7 Deeg man. Oh, ëmmerhin op d'mannst dat. Ma dann géif ech soen, da gi mer eis hei a 7 Deeg erëm Rendez-vous. Et ass genuch ze dinn. Tiptop.
Wou stiechen déi Knallkäpp da lo schonn erëm? Hei, nee, weess de wat, et ass guer net derwäert, sech driwwer opzereegen. Ech gi lo Dark Souls spillen.
Also ech mengen, den Danilo wäert richteg zefridde sinn. Oh, en hätt och besser bei deene krassen Zäitlimitten, déi en eis sëtzt.
Wéi setzt d'Télé erëm un? Déi ass da rëm ouf am Erdréien. Ass dat de Billy deen do eraus kënnt? Kéint sinn.
Wëlls de bei eis matmaachen? Ech weess et, ech weess et. T'ass sécher en Horrorfan dat doen. Hues de schonn eppes vu Still Wakes the Deep héieren?
Et kéint ee mengen, dass ee schonn all Horror-Setting erlieft huet, eng kleng Stad verstoppt am Niwwel ouni Auswee, Silent Hill, eng Raumstatioun, an deem ee vun engem perfekten Organismus gejot gëtt, Alien Isolation, eng Stad an der Waasser, wou d'Jonkien ee mat Superkräften ugräifen, Bioshock. Fir do nach een onverbraucht Setting ze fannen, ass guer net sou einfach. Awer genau dat huet den Entwéckler The Chinese Room gepackt. Am First-Person-Horrorspill Still Wakes the Deep verschléit et eis nämlech op eng Buerinsel an der Nordsee bei der Küst vu Schottland. Ob dat Spill méi ze bidden huet wéi ee schauregt Setting, erzielen ech iech an dësem Bäitrag. D'Story vu Still Wakes the Deep ass einfach gehalen. Dir spillt de Cameron, Cas McLeary, ee Mann dee wéinst enger Kläpperei op der Flucht virun der Police ass, fir de Prison z'evitéieren an ze verhënneren, datt seng Prince eng Kanéierwunneng verléieren. Een neien Job fern der Heimat fënnt eise Protagonist op der Burinsel bei Radi. Alles schéngt gutt ze lafen, bis de Chef de Caisse rausgeheit, well en déi ganz Saach mat der Police ni erwähnt hat. Um Wee bei den Helikopter fir heem passéiert da wat passéiere misst, et gëtt gebuert wou net gebuert sollt ginn an déi ganz Plattform verwandelt sech lues awer sécher an en Eldritch Nightmare mat Tentakelen a fantastescher Beliichtung. A sou ass et elo un iech e Wee aus dësem Albdram ze fannen. Wéi op gutt al Survival-Horror-Manéier sidd Dir natierlech net eleng op der Buerinsel ënnerwee. Jidderee vun der Besatzung huet déi Altrammranken, déi duerch d'Buerung vun der Plattform Besëtz ergraff hunn an sech elo wéi Oden duerch déi ganz Struktur zéien, upeekt, fänkt un de Verstand ze verléieren, ze mutéieren an der Juegd op Iwwerliewender ze maachen. Dat trëfft een dann natierlech besonnesch haart, well een déi eenzel Persounen, déi mutéieren, am Ufank vum Spill kuerz kenneléiert. D'Spill féiert iech duerch déi ganz Burinsel, vum Oberdeck zu de Quartéiere bis hin zum Maschinneroum gesitt der et a senger ganzer Pracht, an dat am Laf vun der Story esouguer puer mol. Sou gi verschidde Beräicher méi oft vum Spiller besicht fir ze weisen, wéi sech de Level no an no verännert. Nei Räim kënne betruede ginn an aler sinn net méi erreechbar. Awer enger Saach kënnt dir iech sécher sinn, et verännert sech ni zum Besseren. Alles verwandelt sech am Laf vun der Story an en eenzelen Albdram an d'Entkomme gëtt ëmmer méi onwarscheinlech. Dat ass eisem Protagonist natierlech egal. Op iwwerflutt Beräicher, wackeleg Konstruktiounen an deen een oder anere mutéierten Aarbechtskolleeg, näischt hält de Mann dovun of, e Wee heem ze fannen. Géint Mutante wiere kann hie sech allerdéngs net. Do hëlleft nëmmen dee bekannte Verstoppen, Saache werfen a sech laanscht schläichen Trick. Dobäi läit de Fokus vum Gameplay net nëmmen um Vermeide vun de Géigneren, et ginn och klenger Puzzelen ze léisen an d'Erkunde vun der Plattform aleng gëtt engem schonn e Grond sech ze gruselen. A Saachen Atmosphär a Sounddesign gouf hei all Register gezunn. Ob enk Gäng oder iwwerflute Beräicher, Still Wakes the Deep packt et d'Gefill vun Isolatioun perfekt anzefänken. Eng Buerinsel geet vum Setting hier schonn duer klaustrophobesch ze sinn, eng einsam Insel ouni Auswee an honnerte Meter ënnert sech dat äiskaalt Mier, dat gepaart mat engem Lovecraftschen Mysterium jenseits allem Verständlechen, dat d'Burinsel Schrëtt fir Schrëtt fir sech beasprocht an d'Auswäichméiglechkeeten ëmmer méi kleng mécht, vollent dann och de Mix. Weem dat dann nach net duergeet, kritt vun alle Säiten nach de fantastesche Sounddesign ze spieren, vun de Wellen, déi wäit ënnert Iech un der Insel briechen, der Burinsel selwer, déi ënnert all Schrëtt vun Iech kreescht, oder der ganzer Maschinerie, déi d'Insel verzweifelt probéiert um Liewen ze erhalen. Enttäuscht gitt Der hei net. Wat Iech allerdéngs enttäusche kéint, ass de Schluss vun der Story. Obwuel d'Story fir sech wierklech interessant war an och vill Iwwerraschungen gebueden huet, kënnt de Schluss e wéineg abrupt, sou dass mir nom Duerchzocken och no de Credits nach e wéineg méi gebraucht hätten, fir wierklech zefridden ze sinn. Domat kommen ech och zum Schluss. Still Wakes the Deep bréngt mat engem onverbrauchte Setting neit Liewen an d'Survival Horror. D'Story, obwuel se recht kuerz ass, sou zirka 3 Stonnen, ass vun Ufank bis kuerz virum Schluss wierklech flott ze erliewen a mécht Loscht op méi. Eng Loscht, déi leider zum Schluss vum Spill net ganz zefridde gestallt gëtt. Fir Leit, déi fir d'Spooky Season nach e gutt awer kuerzt Spill sichen, eng Xbox an de Game Pass hunn, kann ech d'Spill awer ouni Virbehalt empfeelen.
Ähm, oder vläicht léiwer eppes an enger artistescher Richtung?
Ween bei Sylt un eng gewëssen däitsch Insel muss denken, déi ëmmer erëm gäre vu Punks ageholl gëtt, deem gëtt elo mol den Horizont erweidert. Hei wäert der keng Béierbéchsen oder dubiéis Parole virfannen, mee en Ënnerwaasser-Puzzle-Adventure, bei deem ee sech och grujelen dierf. Ob et sech also méi lount, a vergiessenen Déiwen ze tauchen, oder dach léiwer sech eng gutt an de Kanälli ze geheien, dat verroden ech iech hei. Nodeems en ominéisen Text Iech eppes vun enger Maschinn an Aen vu Goliaths erzielt, erwächt Dir als Taucher, deen um Buedem vum Mier ugekett ass. Wéi en dohi komm ass, wësse mer net. Do fänkt Der och schonn direkt mam Haapt-Gameplay-Element un, Aus iergendengem Grond kann den Taucher vu Fësch Besëtz ergräifen, A sou kruppe mer eis mol direkt e Piranha, domat deen eis d'Ketten duerchbäisst. Den Taucher ass befreit, an esou geet är Rees an dem onbekannte Mier un, ugedriwwe vum Wëllen, déi am Text genannte Maschinn ze aktivéieren. Fir de Rescht vum Spill gëtt et allerdéngs keen Text méi. Esou musst der iech alles, wat der gesitt an erlieft, vum Sënn hier zesumme reimen a selwer interpretéieren, Waat hei déi grouss Story soll sinn. Gameplay technesch ass d'Spill wéi gesoot e Puzzle Adventure. Dat heescht dir steet virun enger Situatioun déi iech de Wee verspärt a musst kucken wéi eng Fësch mat wéi enge Fäegkeeten dir musst asetzen fir weider ze kommen. Nieft de Piranhaen hutt der zum Beispill Mantaen déi sech teleportéiere kënnen oder Hammerheads déi iech Mauere kënnen opbriechen. Awer opgepasst, Wann der vun engem Liewewiese Besëtz ergräift, dreift der ouni Schutz ronderëm, et kann also sinn, dass der ugegraff gitt an dann den Abschnitt musst vu vir starten. Och ginn et Wiesen, déi iech direkt ugräifen. Notzt dofir är Fäegkeeten an den Terrain, fir dat z'evitéieren. De grousse Star vu Sylt ass allerdéngs säin Art Design a seng Ambiance. Ähnlech wéi bei Limbo hu mer et hei mat engem monochronem Stil ze dinn, deen mat engem prägnanten Character a Creature Design kombinéiert gouf. D'Liewewiese gesi surreal aus, wierken awer ëmmer vertraut. Déi prägnant wäiss Aen ënnersträichen dobäi nach den eenzegaartege Stil vum Spill. De Sound an d'Musek sinn hei méi an den Hannergrond gehale ginn, a ginn nëmme geziilt agesat, fir déi bedréckend Atmosphär ze verstäerken. Mat sengen ongeféier 3 Stonnen ass d'Spill och eng kleng Pärel, déi ee sech gemittlech un engem oder zwee Owender ka ginn, a bis op de Fait, dass sech déi eng oder aner Passage e bësse fummeleg ufillt, Hun ech näischt u Sylt auszesetzen. Ob der also mat de Punks wëllt feiere goen oder léiwer den atmosphäreschen Owend wëllt genéissen, dat ass iech iwwerlooss. Ech weess allerdéngs, wou meng Rees fir Halloween wäert higoen.
Ech weess, ech weess, ech weess, du bass rosen, well Konami säit Joren näischt méi mat der Silent Hill Franchise gemaach huet, mee ech mengen, ech hunn genau dat Richtegt fir dech, endlech un denger Péng ze erléisen.
Endlech! Dëst Joer ass et souwäit, De Remake vun deem wuel bekanntesten Horrorspill aus dem Joer 2001 gouf verëffentlecht. Silent Hill 2 vu Konami ass rëm do, mat neier Grafik an opgetuntem Gameplay. Mee ass den Hype ëm den opulente James Sunderland, eis Amari, berechtegt? Ech hu mer d'Spill fir iech eng Kéier méi genau ugekuckt. Wéi d'Fans et vum Originalspill kennen, fänkt och dëst mam James an der bekannter Zeen virum Spigel un. Mary,
kéints de wierklech do sinn? A Silent Hill? Tjo, mir wäerten vun dir gewuer ginn. Ech krut nämlech vun engem nigerianesche Prënz geschriwwen, dee mech wëll bestueden. Vun dohier. Milliounen, hei kommen ech op de Flughafen, woohh!
Et gëtt een dann och direkt gewuer, ëm wat et am Spill geet, nämlech sicht den James seng verstuerwe Fra, d'Mary. Dir héiert richteg, d'Mary ass dout, zënter dräi Joer, an awer huet et dem James e Bréif geschriwwen, datt et sech a Silent Hill ophaalt an do op hie waart. Hm. Jo ech wees, et ass e bësse lusch, mee natierlech als gudden Ehemann zéckt den James net laang a mécht sech op de Wee an déi verloosse Stad Silent Hill. Séier fënnt de Spiller dann och an déi gruseg Stad, wou een da schonn op déi éischt Lying Figures trëfft. Fir déi, déi d'Spill net kennen, et sinn déi zimmlech eekleg a krabbelnd Gestalten, déi am Niwwel op ee waarden. A propos Niwwel, ech muss soen datt am Remake a punkto Setting, Atmosphär wéi och bei der Grafik alles richteg gemaach gouf an engem wierklech d'Schuddere ginn, an dat konstant. Ee klengen Highlight ass datt den Original Soundtrack bliwwen ass, mee een Upgrade vu kengem anere wéi vum Akira Yamaoka kritt huet. Des weidere muss een erwähnen datt d'Musek allgemeng wéi och d'Geräischer richteg gutt sinn an dozou bäidroen datt een ëmmer voller Adrenalin bleift. Ech mengen lächelt iech dat heiten un. Mir sollen do keng Angscht hunn. Iergendwann am Spill fënnt een dann och dem James seng bekanntesten Utensilien, säi super coole Radio a säi berühmte berüchtegte Béngel, deen och ee klengen Upgrade krut an e bësse méi bedrohlech ausgesäit. Spéider fënnt een dann och déi eng oder aner Waff, mee als klengen Tipp, probéiert déi sou mann wéi méiglech ze benotzen, well natierlech ass d'Munitioun. och an dësem Spill begrenzt. A wa mer schon dobäi sinn, Kämpfe geet am Spill nawell gutt, de Nokampf wéi och d'Chéisse mat de Waffen ass zimlech einsteigerfrëndlech an net extrem komplizéiert. Ech hat richteg Spaass all dat gruselegt Geféichs mam Bengel platt ze maachen, mee ech muss och beichten, datt ech d'Kämpf op liicht gestallt hunn. Anerer vun eis hunn do méi batter Erfarunge gemaach. Stellt een d'Kämpf op Standard, kann et mol sinn, datt een op verschiddene Plaze verzweifelt. Allgemeng am Spill si wierklech vill Géigner, mengem Geschmack no e bëssen ze vill. Praktesch an all Eck waarden d'Gestalten op een, an heiansdo sinn et dann och dräi, véier op eng Kéier. Bei Standard hunn d'Géigner dann natierlech och méi Kraaft an huelen engem da mat engem Hit scho praktesch dat ganzt Liewe fort. Ee ganz neie Feature am Remake ass d'Dodgen. Wou een am Original seng Problemer hat, iwwerhaapt dem Géigner aus de Féiss ze goen, kann ee lo ausweichen. Dat wëll awer net ëmmer sou richteg geléngen, sou datt d'Monsteren engem awer eng verpassen, och wann een eigentlech ausgewichen ass. Heelungsobjeten ginn et am Spill och, déi sinn awer limitéiert, wat dann zousätzlech dozou bäidréit, datt den James déi eng oder aner Kéier méi de Läffel ofgëtt. Als klengen Tipp, Benotzt äre Béngel a maacht all Vitrinn a Fënster vu di, déi dir fannt. Ganz oft verstoppe sech d'Heelungsmëttel do.
Stopp! Dréi Chambres d'Opel. Hie kennt wann de Schlëssel drun ass jo. Ee wichtegt Element vum Spill sinn dann och d'Rätselen, déi mol méi mol manner schwéier ze léise sinn. Do huet een dann och mol Zäit duerchzeootmen a ka sech ganz op d'Rätsel konzentréieren, wat déi perfekt Ofwiesslung ass zu all dem Häerzklappen, deen ee beim Rescht vum Spill huet. D'Schwieregkeet vun de Rätsele kann een dann wéi d'Kämpf individuell astellen. Jumpscares sinn natierlech och dran, déi hu se gutt an Zeen gesat, also ech hu mech net selte richteg gutt erféiert. Betoune muss ech awer, datt Silent Hill haaptsächlech e psychologescht Horrorspill ass a villes symbolesch ass a lo net dat klassescht Horrorspill. Des Weidere besicht een da wierklech all déi bekannt Plazen, déi een aus dem Original kennt, wéi zum Beispill d'Woodside Apartment oder d'Klinik. Och déi eng oder aner nei Plaz ass bäikomm. An all déi Beräicher lafe wierklech flësseg aneneen, dat heescht déi nostalgesch Loading Screens sinn net méi do. Um Wee begéint dir dann och kënneg Personnagë wéi d'Angela, den Eddie oder d'Maria, just fir der puer ze nennen. Do muss ech soen, datt d'Cutscenes an d'Interaktiounen zwëschent de Charakteren wierklech authentesch gemaach sinn. Feelen am Remake däerfen natierlech och net de berüchtegte Pyramid Head a seng Krankenschwestern, déi och richteg fir ze fäerten ausgesinn. D'Spill huet een a gutt 16 bis 18 Stonnen duerch an dauert dann och méi wéi duebel esou laang wéi d'Original. Och hei huet een dann verschidden Endings, an dat keng 4, mee ganzer 8 Stéck, wat dann och Bock mécht sech méi wéi eemol duerch d'Spill ze kämpfen an déi verschidde Schicksale vum James rauszefannen. Mäi Fazit, Am Groussen a Ganzen huet mir de Remake vu Silent Hill 2 bis elo wierklech gutt gefall. Den Hype ass definitiv berechtegt. Düster, mysteriös a Gänsehaut pur, mat klengem Mängel, den James ass halt kee Leon S. Kennedy an deet sech mam Kampf vun deem Noway e bësse schwéier, mee Konami respektéiert d'Originalspill an huet un all wichteg a bekannt Zeene geduecht. Allerdéngs mierkt een op verschiddene Plazen, datt se einfach probéiert hunn, de Remake onnéideg mat typesch bëllegen Horrormomenter ze fëllen. Dat Gefill kritt ee bei engem Resident Evil 4 Remake zum Beispill net. Netdestotrotz ass et menger Meenung no definitiv d'Sue wäert. Ech war gefesselt an hat bis lo richteg vill Stonne voller Spaass an Angscht zugläich. D'Spill huet et fir mech a meng perséinlech Top 3 Favorites gepackt an ech kann iech nëmmen un d'Häerz leeën e selwer eng Kéier Silent Hill ze erkënnegen.
In my restless dreams I see that town Silent Hill You promised you'd take me there again some day But you never did Well I'm alone there now in our special place waiting for you.
Also ech mengen fir déi nächst Halloween Folgen hëllen ech mir fräi.
Also ech soen iech. Ech sinn höe frou, datt mer deen Horror iwwerstanen hunn.
Hey, Moment emol, wou ass deen Tape da lo hin? Ech hat deen nëmmen ausgeléint.